अरे उएह बड़की टा तऽ बात हमरा बुझेबै ने अहाँ सब। बात की छै सरपंच साहेब हम कहै छी बुढ़वा बुढ़टिया की कहब हँ बाजू ई कनिया, टाटी बाजू। वाला फौती वाला की बाजत आ बाजू, देखियो देखियो सरपंच साहेब की हमर मन से कमजोर कर की तू ऐठ के चलबे रे हां छोड़ देबो तोरा अरे हल्ला नहीं करू सरपंच अहाँ साहेब, सब। ए ए छोरा कनिया, तू अपन बहू के मुंह बंद कर

दूरे से लाज लाज रहता से नहीं तब ना। उठो भैंसुर लाज तो तोरा नहीं छो गमा गया अरे गमा कनिया गया लाज कहै छी तोरा शांत रहू ना अहाँ सब हमरा बुझाउ ने की सरपंच गप साहेब। छै हँ देखू हम नैहरा से कर्जा उधार लाके अपना साँके कहली कि चार कट्ठामे अहाँ बैगन रोपू बैगन हमारा घर हमर घर वाला रोपने छत भगवान के दया दृष्टि से बड़ा नीक नीक बैगन हेती हेती गो बैगन फरल ये हमरा से के बैगन देश दुनिया जाइए देश दुनिया के हाथ में बे- हम बिकाइए आँय? ना आ सरपंच से साहब, झूठ बाजै यऽ। आ से ही मौगिया हमरा बैगन के धान धान के रखने या खेत पूरा खेत चारो कट्ठा के आ सब बैगनो तोड़ के हमर लगे केना ले एकरा पेट में कचबी भर आ जाते सुनू सरपंच हाँ? साहब, पाँच कट्ठा में हमर घरवला जे चलि गेल रहै पंजाब तब पाइ जोर कर कर के हम मुरई बाउ कैलहुँ हम्म। कहलहुँ दू रुपैआ कमाएम ई सब बै- मुरई हमर उप- उपाड़ि लेलक हम जे गाड़ि दै छलहुँ तऽ ओने से आयल हन हमरा कहै छै सब आहा, पाँच कट्ठा में पाँच कट्ठा में मुरई सब की? पाँच रुपए किलो नहीं बेचे छै मुरई एकर अरे। एकर मुरई हमर कनिया चोरते तब रे रे तीस रुपए किलो तू कौन के पक्ष लै छी अब देख लो भैया सब करब सब अरे हमर मुरई एते एते टा हैं?

कहैत अछि एकटा गोट गोट कऽ हँ ई दुनू प्राणी मिल कऽ मुरई हमर उखाड़ लेला आ कहैया कि हमर भाटा तू तोड़ि लेला हे, अरे, ए- एक मिनट, देखियौ, ए- ए- बुढ़वा के- एक- एक मिनट करिए, बुढ़वा एक- के कोन- अरे, एक सुनू मिनट करिए। सरपंच साहब अरे, ओकरा सुनू करिए। समझा दू जे ना हमर तो दोनों के- भाई में अरे, यही अपन चल, अपन चल, की भऽ जेते ए, ए, आँखि देखे ने आँखि निकालि लेबो छोड़ ए, ए, ए, तू सब सुन, आ तो पंचायत करे ला कि लड़ाई करे ला

हाँ ते हम बुझली जी आ अहाँ बताओ आहाहाहा। अरे हाँ पूछू अहाँ बताओ जे केना अहाँ बुझै छियै जे ई हमर मु- अथी बैगन तोड़ि लेलक बैगन हाँ? ठीक सवाल पूछ लिया पकड़ तो मन से हमर बैगन हमर बैगन तो एकर सात पुरखा खाइए ई मौगी भोरे पहर जे उठत तऽ इन्ना इन्ना नोचते उठत हमरे बैगन खाले खौसी जे भेल है थोड़े ने भइने छौ खौस ई बहुत गंभीर समस्या छै एकर फैसला एना नहि भऽ सकै छै एहि दुनू कनियाके हमरा गाम पर भेज दे एक दिन रखबौ आ देखबै जे जे के मुरै जकाँ पदै छौ

पादऽवला बात कहलियै तऽ उघारि कऽ देखतौ फुजूलीवला बात उघारि कऽ देखतै तऽ बड़ा समस्या भऽ जेतौ पूरा गामके लोग भैया हँसतो ने अपना सब पर नहि पछतै एकरा कह दै छी कि हमसब पंचायती नहि करब ओ तऽ साल साल करबी हँ, हँ। इज्जतो बचल रहि जेतौ बुझलियै अरे घरमे तहिना झगड़ा चलि जेतौ कहि कह कहलियै सरपंच साहब आ दुनू भाई हमसब मिल गेलियै